Һәм бу аҗдаһа ни өчен Кытайныкыннан көчлерәк? Ул су, э, суда, э, суда да йөзә алган, очып йөри алган, теге э, уты да чыккан. Ә Кытайныкы суда йөзә алмаган. Һәм тиз утыла торган булган. Әйе. Һәм су батарея тиз утыра. Су эчендә дә э, ут чыгара алган булган. Э, безнеке. Безнең су эчендә ут чыгара алган. Менә күрәсең.

Ә, карарсыз да, тыңларсыз да, әйдәгез алдан ук әйтеп китәм, безнең ә, тапшыруыбыз подкаст формасында эшләнә. Моны сез утырып карый аласыз, я вакытыгыз юк икән карарга, бары тик юлда икәнсез, ә, кушып аудио рәвештә нәкъ шулай тыңларга да була, үз эшегезне эшләп, Э, чөнки безнең тапшыруыбызга без чакырабыз төрле э, кызыклы кунакларыбызны төрле белгечләрне һәм шул кунакларыбызга белгечләребезгә бирәбез гади халыктан гади сорауларыбызны һәм аларга ниндидер җавап алып, шуның турында аралашырга, шул теманы аңларга тырышачакбыз. Безнең бүгенге чакырылган махсус кунагыбыз Айрат Файзрахманов, тарихи фәннәр кандидаты. Ул безнең нәкъ шулай тагын бөтен дөнья татарлар яшь татар яшьләре форумының рәисе урынбасары. Һәм безнең нәкъ шулай студиябездә урнашты безнең кунакларыбыз яшь Айрат, син дә яшь инде, анан соң да ничектер теге дөресрәк булмас хәзер. Йолдыз Гибадуллина, татар радиосы алып баручысы, диджей дисәм дөрес буламы? Дөрес ул. Все, менә э, татар радиосында алып бара, үзенең тапшыруы бар, нәкъ шулай э, төрле темалар белән кызыксына алып баручы буларак. Э, Фаил Э, фоэль фамилиясен әйтмәсәгез дә була менә фоэль дисәгез минем турында барлык кеше дә белә диде я я шуңа ышанамы я үзе шул өмет белән яшиме без каршы килә алмыйбыз бу әйбергә э, безнең нәкъ шулай дустыбыз фоэль квнда катнашып э, төрле төрле урыннар да алып нәкъ шулай фоэль син укуың болай төп уку менен казан дәүләт аграр университетында кем кем кемгә укыйсың
инженер технолог по технике безопасности менә шундый э, үзегез беләсез үзе аңларсыз э, кемгәдер бәлки кирәк тә булыр шундый специалист кем белер һәм э, тапшыруның алып баручысы мин рөстәм кәримуллин безнең подкастыбыз шушы сүзләр белән шушы тема белән башланып китә айрат әйдә башлыйк бүгенге менә шушы аралашуны синең белән менә шушы сорау белән безнең Тарих фәнәре белгече килгәч, иң беренче сорау, әлбәттә, Татарстан тарихы буенча сорау бик төпле булыр инде. Беренче үк сорауга карамастан тагын, кем без, татарлар, каян килдек без? Менә шушы җиргә килеп, әйдә менә шушы темадан башлыйк, аннары әкренләп куптарып-куптарып килеп җитербез Чыкраена. Әйе, э, чөнки бәхәсләр күп, карашлар күп, чынлап дигәндә, фәндә дә карашлар күп. Э, әмма хәзерге вакытта төп җиңгән фикер э, татарларның э, төп нигезе ул Алтын Урда вакытында. Алтын Урда.
Нигезе барлыкка.
Монголлар шулай.
Әйе, монголлар да түгел. Әйе, сорау биреп була, без без кем, без болгармы, без монголмы, без монда Татар гынамы дип. Иртән монгол булгалый мин вакыт-вакыт. Әйе. Иртән күп кеше монгол. Чынлап дигәндә, бу барлык халыкларның тарихы безгә бәйле. Безнең безнең тамырыбыз күп, күп төрле, күп төрле. Безнең болгар халкы тарихы да безгә керә. Безгә Ныгай халкы тарихы да безгә керә. Ныгайлар алар бүгенге көндә кая урнашкан? Э, бүгенге вакытта Ныгайлар күбрәк Кавказ тирәсендә, Ставрополь өлкәсендә яшиләр. Аларның үзләренең җирләре юк инде. Аларның кызганычка каршы республикалары барлыкка килмәде. Э, һәм безнең э, үзебездә дә Ныгайлар мишәрләр сыгынрак буламы яки юкмы? Әйе, Ныгайлар.
Шулай шулай да дип әйтеп була. Менә Чынлап дигәндә, хәзерге вакытта татарның теге этник тарихы ачыла гына бара. Һәм шуны гына әйтеп була, тамырлары күп. Безнең Кыпчак тыкымы да. Кырым. Ә? Кырым. Кырым татарлары ул бераз икенче Кыпчаклар түгел алар.
Аларның да кыпчак өлеше бар. Кыпчак өлеше татарда да бар, башкортта да бар, ногайда да бар, казахта да бар, үзбәктә да бар. Ногаилеше шулай ук менә бу барлык халыкларда да бар, э, э, анда каракалпакларда да бар. Әй, әй, әй. Шул ук вакытта безгә күп итеп э, эләккән өлешебез дип әйтим мә. Ул э, финно-угор халыкларының өлеше дә юк түгел Бу теге бездә. моры яклары. Әйе, мары яклары, татарлашкан марылар, удмуртлар да бездә юк түгел. Әйе, әйе, үзе нәкъ бездә. шулай. Э, Без, һәм менә димәк, каяндыр җыелган, җыелган, җыелган җыелган. Һәрбер һәрбер милләт зур милләт, Аны ассызыкларга кирәк. Ул күп тамырдан барлыкка килгән милләт. Руслар да, анда алманнар да, итальяннар да, мәсәлән, итальяннарны карыйк, аларның төньякта яшәүче итальяннар көньякта яшәүче итальяннарны аңламыйлар. Аңламыйлар. Телләре хәтта аңлашылып бетми. Итальян дигән милләт тә Итальян дигән милләт 19 гасырның уртасында гына барлыкка килә. Алманнар да, французлар да. Италия Кешесенең каны бар. Юк, юк, юк. Безнең Алла спагетти яратам, мин нәрсә кайгырдым.
Италиядә бераз төрки өлеше дә юк түгел, шулай да дип әйтеп була. Оша шанда бар итрускаларның да легендалары. Ну, бу бик тирән борынгы тарих, аңа кермибез. Ягъни менә безгә күпме менә тыкымнар, күпме кабиләләр, күпме халыклар безнең үз ичебезгә кергән. Чөнки без милләт, милләт Ул менә шундый чиста гына була алмый димәк. Чиста була алмый, милләт ул э, сәяси э, э, төшенчә һәм үз эченә ул менә төрле тамырны ала. Күп төрле Күп өлеше безнең татарларның кайдан килгәне. Менә шуны әйтергә кирәк, тагын бар Бу чыган бу этник тарих. Бар әле генетик хәзер хәзерге вакытта. Менә моның буенча бар бер инде мәгълүмат. Бу бик шундый зур яңалык. Бу соңгы 10 елда гына тарих фәненә кереп керә башлаган нәрсә. Генетик эзләнүләр һәм без ачып карасак, үзебезнең ДНКның тарихын Каян килгәннәр? Монда теге Кытай ягыннан да килүчеләр, теге Азия, Африка ягыннан килүчеләр дә юк түгел. Ә, әмма теге карасак, безнең ә, фин-угырларга ошаган ә, генетик өлешебез ә, э, дүрттән бер өлеше якынча. Менә без соңгылыкта нигә без Шухали Хаккины яратабыз? Әйе. Һәм әйбәт уйныйбыз. Әйе. Әйе. Ә, шулай, дөрес, дөрес. Ә, һәм ә, ни, ә, төрки халыкларның да генетикасына ошаган анда өчтән бер өлешебез анда һәм башка башка анда халыклар безнең хәтта балт славян өлеше дә э, балт славян халыкларына ошаган генетикасы да э, бар бар э, Авроп һәм бездә әле Авропадагы халыкларның генетикасы да э, бик зур менә карасак э, башка төрки халыкларда ул азрак өлеше кырым татарларында гына э, һәм теге кырым татарларында гына менә шундый ауропа белән бәйле генетикасы зур ягъни Безнең тарихыбызны ачып карасак, монда финно-угырлар гына түгел, ниндидер автохтон, без белмәгән халыклар да кергән. Автохтон ул качандыр 2000, 3000 ел элек менә монда яшәгән, кем белә нинди ул халык. Без аны археологиясен гына, әйе, археологиясен гына беләбез. Анын анда ниндидер э, балталары булган, шундый ниндидер савытлары булган. Алар шулай шулай күмгәннәр, алар шулай күмгәннәр кешене. Э, һәм аларның эзләре менә монда Казанда бар. Парк Горького бар шундый. Урын. Урын. Парк Горького түгел инде, теге Новаторов станциясе өлешендә, анда ике шәһәрчек бар. Шундый кырылма, Э, валлар гына калган э, зур холм калган әй әй әй ул ананинская культура деп атала ананинская культура менә культура турында ансы аерым минем бер соравым бар әйе ансы ананинская культура бер бәләкәй генә өлеш бит әйе бу да өлеш безгә кергәндер. Безнең белән бәйле.
Безнең белән бәйле. Безнең җирлектә булгач, безнең. Әйе, монда килгәннәр э, төрки халыклар, моны ассимиляцияләнгәннәр. Әйе, ассимиляцияләнгәннәр.
Әйе. Э, Анарсын тагын төрки халыклар килеп барган. Шундый дулкын, дулкын итеп э, төрки халыклар килгәннәр. Менә мондый бер сорау, мин хәтта үземә язып та алдым. Шундый интернет интернетта укып алдым мин моны әлбәттә төрле төрле сайтларда төрле төрле э, җирләрдә күреп э, уральская культура дигән менә шундый бер мәгълүматка тап булдым уральская культура бу бөтен дөньяда дагын таныш бөтен дөньяга да ничектер теге э, билгеле дип әйтсәң дә була диеп культура булып саналамы бармы шундый әйбер менә күп җирдә шундый әйбергә тап булдым уральская культура Ә, менә иң башта без әйтмәдек шуны. Әйе. Тарихчылар ә, төрле юнәлешләр буенча белгечләр була. Ага. Мин теге күбрәк менә укыган яктан моны сөйләдем инде. Мин үзем белгечлегем буенча 20 гасыр белгече. 20 гасыр. Менә филология дә бит була. Романа Германская. Әйе, мин соңгы. Аны рус филологиясе. Дөрес, дөрес, дөрес. Без бу таштырмыйк, әйе, дөрес бу. Тарихчылар. Шуңа күрә мин күп күп нәрсәне әйтә алмыйм бер яктан. Һәм тарихчы э, күп э, үз дәверне яхшы белә ул мәсәлән. Мин бөтен э, җентекләп 7-нче елның дәверендә нәрсә булганлыгын әйтә алам мәсәлән. Менә без аңа барып җитербез. Ну шул ук вакытта, шул ук вакытта мин татар халкының тарихының борынгы тарихы белән нык кызыксынам, китаплар укыйм, журналлар укыйм, күп кенә тарихчылар белән аралашам. Ул яктан бик зур белгеч инде Дамир Исхаков, Ул безнең киләчәк кунагыбыз, димәк. Йолдызыбыз чынлап тарих фәненен, чөнки ул этник тарихны ачып китә. Әйе. Татарлар дигәне борынгы тарих булгач, аның бит инде ниндидер елы буларга тиеш. Татарлар гомумән ничәнче гасырдан, ничәнче елдан бирле килгән милләт халык. Бик яхшы сорау.
8 гасырда Шундый менә Алтайда бер таш тора, хам билге Каган ташы дип атала ул анда. Хам анда терле халыклар саналып чыккан, терки, монгол халыклар. Безнең безнең белән монгол тарихы да бераз бәйле, аны әйтеп китермен әгәр форсат булса. Хам менә шул халыклар арасында Утус татар дигән термин. Утыз. Утыз. Әйе, утыз татар. Утыз, димәк, утыз бәлки кавым анда рот инде. Әйе, әйе. Ягъни утыз кавымнан торучы халык утыз татар. Яки утыз ниндер утыз полк чыгара ала торган. Әйтергә кирәк, татарларның күп кенә бабалары шундый хәрби яктан, гаскәри яктан, әлбәттә, гасырлар дәвамында бик уңышлы булганнар, күп кенә җирләрне яулап алганнар. Бу безнең тарихыбызның бер өлеше, бер өлеше генә. Хәм менә утыз татар инде 8-нче гасырда инде менә шул ташта язылган. Әмма менә ул ташта язылган вакыйгалар 8-нче гасырда Я ул таш куелган, әмма ул ташта алтынчы гасыр турында сүз алып барыла. Димәк, имештер, Димәк, 6 гасырда укылырга мөмкин. 6 гасырда татарлар инде 30 татар кавымнары ул вакытта инде булган ул исем кайдадыр йөргән инде. Димәк, татар исеменә 1500 ел. Һәм ул гына түгел, Ул татарлар төрки каханлыкны булдыруда өлеш керткәннәр. Ягъни безнең бабаларыбыз билгеле зур булган дәүләтне оештырган халык. Халыкның берсе. Халыкның берсе. Менә бит чыннан да бар төрки татарлар теге мин менә нәкъ шулай китапларда да укыйм, мин Гаяз Хыкыйның, Гаяз Исхакыйның нидер нәкъ шулай бер китабына табылып анда да укыдым. Анда бик күп менә шушы язылышы бар. Төрки тюрко татар дип язылар инде аны русча. менә менә шушындый исем белән йөргән булганмы бу мондый хәл яки бу шушындый теге мәгълүмат дөрес булып килә аламы төрки татарлар дип йөрткәннәр йөрткәннәр булган хәлме бу менә әйтергә кирәк ун тугызынчы гасырда егерменче гасыр башында әле безнең бабаларыбыз бәхәс кырган кем без татармы болгармы анда без сорау биргән шикелле ул вакытта да сорау биргәннәр һәм ул вакытта әле исемне тулысы белән менә бөтен халык үз-үзенә татар итеп атамагандыр. Э, кеше ничек күбрәктер теге үз районда, үзенең авыл җирлеге белән яшәгән. Ул теге кайдадыр тагын мең чакрым дан сынанда тагын да татарлар яши, шуның турында уйламаган. Теге кайдыр чыгып китмәгән бит инде автомобиль, автобусларында булмаган. Менә татарлар менә без татар телендә менә монда сөйләшәбез. Уйламаган да без кем миңа анда сатар бу зыялыларның бәхәсе һәм менә шул зыялылар э, бер термин буларак төрки татар итеп аны э, дефис аркылы кулланганнар һәм сәяси төшенчә булып 20 гасыр башында бу термин кулланылган һәм менә безнең беренче татарның беренче э, менә казан ханлыгыннан соң беренче оешкан сәяси автономиябез ул 17 елда казанда игълан ителгән булган һәм ул шулай аталган Бөтен эчке Россия һәм Себер төрки татарларының һәм мөселманнарының милли мәдәни мөхтәрияте. Ну, шундый озын. Әй, аңлашыла.
Төрки татар анда төшенчәсе кулланылган. Һәм безнең автономиябез, беренче автономиябез төрки татар исеме белән бәйле. Төркиядә утырган.
Шуннан соң Татарстан менә бу автономиядән, гафу. Әйе, дөрес, дөрес. Шул автономиядән килеп чыккан идея Идел Урал штаты идеясе, Идел Урал штатыннан килеп чыккан э, Татар-Башкорт республикасы, Татар-Башкорт республикасы идеясеннән Татарстан республикасы туган. Бу 2-3 ел эчендә барган вакыйгалар шактый катлаулы һәм безнең Татарстаныбыз Ничә ел эчендә барган?
ике өч ел менә шушы идел урал штат әйе әйе әйе бу аерым бик кызыклы фаҗигалы шул ук вакытта тарих һәм татарстан безнең бүгенге татарстаныбыз шул милли мөхтәрияттән үсеп чыккан проект дип әйтим мен сәяси проект шуңа күрә төрки татар сүзендә онытырга кирәкми ни өчен төрки татар

Аны ул э, менә әйтергә кирәк, бар э, фәндә экзоэтноним. Кем менә руслар татарны һәрвакыт татар итеп йөрткәннәр. Бәлки безнең бабаларыбыз бер-берсен болгар дип атаганнар анда. Э, яки анда ногай дип атаганнар. А руслар аларны татар итеп атаган. Э, ал, монда килгән алманнар аны татар итеп атаган. Бәлки э, татар итеп язылырга да э, э, э, кирәксенмәгәннәр безнең бабаларыбыз. Ә менә башка халыклар аны татар итеп атаган. Без, мәсәлән, алманнар, немецларны алман итеп атыйбыз. Бу нәк экзоэтноним. Ә үзенең немецларның, алманнарның үз аталышы ничек үз-үзен атыйлар? Дойч. Дойч.
Да, Дойч. Алар үз-үзен Дойч аты. Японнар, без аларны японы итеп. Япон дибез, алар.
Жапан.

башкортлар турында сүз кереп китте дә шуннан кызык булып китте татарлар белән башкортларның уртак яклары бәлки инде аермалары ни өчен ни өчен бар ул гомумән генетикасын карасак генетикасын карасак без бик ошаган әмма шул ук вакытта аларга кергән өлеше аларда ногай Кауна төркемнәре дә бар, кыпчак төркемнәре дә бар. Алар кыпчак телле. Менә кыпчак. Гафу, ул кыпчак телле, ул кыпчак тәгәрмәч теллеме? Юк, юк, кыпчак, кыпчак.
Ошаган, әйе. Бәлки каяндыр шуннан чыккан. Әйе. Һәм менә ногайлар, кыпчаклар аларның өлешендә дә бар. Аларда болгар өлеше дә бар. Менә кайчандыр Болгар бабаларыбыз качкан ул җирләргә һәм башкортлар белән ничектер тоташкан, аларда бар рух дигән төшенчә, бездә кызганычка каршы рух дигән төшенчә инде югалып калган, род, род. Менә шул рулар арасында бар бүләр, биләр. Биләр. Әйе. Менә димәк ул биләр ягыннан болгарлар алар ягына киткән. Һәм без бездә инде күпме болгар. Чувашлар әле атыйлар үзләрен болгарлар дип. Әйе. Әйе. Менә болгарлар турында инде бер ике сүз тагын әйтәм. Чынлап дигәндә безнең мәдәни Һәм дини матрицабыз ул Болгардан килгән. Бәлки чыганак шунда. Әйе. Болгарлар бик нык кырылган 14-нче гасыр 14-нче гасырда чума аларны йыкты. Менә бүген шул инфекция бара мәсәлән. Әйе, вирус әйе. Ул вакытта чума аларны йыкты. Болгарлар анда Болгар шәһәрендә Болгар калмады шул чума һәм монда Аксак Тимер үз явы белән килде, яулып, яулап алды. Болгар дәүлә Алтын Урда эчендә булган Болгар дәүләтен. Бу теге безнең халык хәлсез вакытта килде инде. Әйе. Аның да бер ханлык булганмы соң менә шушы Болгар җирлегендә, бу бит инде Алтын Урда белән бәйле. Әйе, сорау бирсәм ярый менә шул Болгарлар каян килгән дип бар менә шундый без Риваять. Син дә беләсеңме? Юк, юк.
Безне югары уку йортында шулай дип аңлатканнар иде. Э, Кубрат хан белән бәйле аларның килүләре дип, һәм хәтта безнең э, нәрсәгә безнең символ Акбарс. Акбарс инде бездә яшәтен хайван түгел. Юк, юк, бары тик бик көчле хоккейный команда. Кавказ тауларында гына яши торган хайван дип инде. Һәм безнең болгарлар килгән шул Кавказ якларыннан. Ашыкма, Илдус, 5 5 кенә секунд мин дәвам итим, чөнки минем э, дус малаем бар, менә шуша Кабардино-Балкария республикасыннан. Ул үзе балкар булып килә ана дөрес дөрес әйтсәң син аның белән татар телендә сөйләшәсең ул синең белән балкар телендә анысы бер әйбер әйе расул фамилиясе чабдаров ул миңа үзе сөйләде монда татарстанда да чабдаров дигән ниндидер теге кешеләр бар бак теге алар турында ишетәбез дә беләбез дә әйтәм сез беләсездер мин беренче ишетәм чабдаров дигән фамилияны ул миңа менә шушындый бер риваять шикелле нәрсә сөйләде ди менә шушы бүгенге көндә Кабардино-Балкария менә шушы урнашкан республика җирлегеннән, каядыр шуларның кайсыдыр бер җирлегеннән, шундый риваять, чыгып китә өч абый. Әйе, өч бер туган. Чөнки алар Әйе, чыгып китә бүгенге көндә. Берсе китә Днепр ягына, берсе китә Идел ягына, берсе үз урынында кала. Менә шушындый гына бер хәл. Берсендә Болгария, бу бит инде теге була, Болгар, шуңа күрә охшаган, һәм Балкария. Менә бу каян килгән сүз? Каян килгән? Менә мин дә шуны сорамакчы.
Әйе, шуны сорамакчы. Әле Кубрат хан белән бәйле тагын риваятлар да бар. Кызыклы анда теге ни Себер көне. Әйе, әйе, берсе бер ботакны сындырасың, ия Себер көне аннары бергә. Әйе, әйе. Бу Кубрат хан белән бәйле бер риваят, ул күп кенә халыкларда бар. Чынлап дигәндә, Дунайга гына түгел, хәтта Италиягә киткән төркем дә, Европага киткән биш төркем, биш-алты төркем таралган. Дунай, мин әмма, Днепр дидем, бик. Әмма безнең э, ва болгарларның э, килеп чыгышы Кавказдан гына түгел, алар аларның төп нигезе кайчандыр алар э, менә хуннар белән бергәлектә, башка төрки халыклар белән бергәлектә Алтай, Байкал, э, Монголия бүгенге э, далаларында кайчандыр яшәгәннәр. Э, а, ни, азык-төлек азайган, анда кырыган җирләр һәм алар ә, сугыш белән, яу белән киткәннәр көнбатышка һәм гасырлар буе, ике-өч гасыр буе алар менә Кавказ тауларына хәтле килеп җиткәннәр. Алар күчмә халык булган. Башта алар күчеп йөргәннәр кайдадыр теге далаларда, аннары шул далалардан ә, килгән ә, күчеп итеп Кавказ тауларына. Урнашканнар. Ә, Кавказ таулары янына, тауларга түгел, Хәм Кырымга, хәм Болгар кавымнары Төрки каханлык эчендә зур көч булганнар, хәм алар шул ук вакытта бу Төрки каханлыкны бер яктан җимергән теге милләттә, халык кавым булганнар, хәм үз дәүләтен тарихчылар аны атый Бөек Болгар иле булдырганнар шул Кавказ ягында һәм Кырым ягында. Аларын Кырымда үзләрен башкаласы булган, элекеге грекларның булган Фанагоре шәһәрен алар яулап алганнар һәм анда үзенең теге резиденцияләр башкаларын кылганнар. Кубрат хан шунда утырган. Менә син күп кенә хәзер безгә күп мәгълүматны сөйлисең, менә шушы хәрби яктан. Юк, юк, бөтен нәрсә аңлашыла. Мин хәрби яктан караганда, менә ничә мәртәбә инде хәзерге менә шушы әңгәмәдә бездә генә ишеттем, Яулап алганнар, яулап алганнар, яулап алганнар. Варвар булганнар дип санадылар.
Варвар дип шундый вакыт, шундый дәвер булган. Бөтенесе кемнең кеше кеше берәр халкының кеше күбәя икән, ул башка күршеләрне яулап алырга тырыша. Шундый теге аңлау булган. Һәм яулап ала ала алган безнең бабаларыбыз дигәндә, ул теге бер өлеше генә. Әлбәттә, гади Теге күбер безнең күбебезнең нәр бабалар сарык көткәндер, көтү көткәндер. Только бер кечкенә генә өлеше ул теге хәрбиләр булган. Хәрбине тотыр өчен теге ат анда күпме анда металлдан кыелган әйберләр, кылычлар, анда хәнҗәрләр һәм әллә нәрсә булырга тиеш. Аны тотыр өчен биш-алты крестьянның хезмәт, биш-алты гади кешенең хезмәте кирәк. Аны аны содержать итү өчен. Бер хәрбине тотыр өчен. Әйе. Биш-алты, ун хәтта. Чөнки бу кыйбат. Бер хәрбигә ун кеше. Әйе.
Хезмәт итәргә тиеш. Хезмәте кирәк.
Туендыра.
Аны бит ашатырга ул хәрби. Эшләми, бары тик сугышта гына. Чәчми, әйе.
Һәрвакыт бары тик кенә сугышта. Анда ни?
Илемтә бар хәзерге заман белән дә. Әзмәс, әзмәс. Әзмәс. Һәм менә аны да әйтергә кирәк. Һәм менә шул э, аксияк өлеше, хәрби өлеше инде. Ул үз-үзен э, аксияк э, дип санаган, чөнки ул аның кулында көч, хәрби көч, ул сине дубинка белән, теге кылыч белән үтерә дә ала да. Дубинка белән алар бүген, ул вакытта да кылыч белән. Дубинка да булган ул вакытта, шундый палец. А, әйе, әйе.
Ул үтерә дә алган. Үтерә дә алган, шулай. Шуңа күрә ул теге көчле кеше була торып, ул үз-үзен аксөяк итеп санаган, гади халык, әлбәттә, аны шулай ук аксөяк итеп санаган. Һәм ул аксөяк, менә әйтәм, аксөяк үз-үзен татар итеп йөрткән. Ә гади халык татар итеп бәлки йөртмәгән үз-үзен.
Шулай да булырга мөмкин.
Аксөякләр төркеме Ул татарлар булган. Менә без хәзер, Айрат, бик әйбәт темага кереп китәбез. Менә Болгарларга җавап бирмәдем мин. Ә, болгарларга җавапны алып бетерүгә. Әйе. Син дә сораган әйбергә. Чынлап та, берничә өлешкә бүленгәннәр, кемдер Дунайга, кемдер Иделгә киткән, кемдер шунда Кавказда калган һәм шул балкарлар нәкъ болгарлар белән бәйле. Монда килгән болгарлар бер өлеше ислам, күпчелек өлеше исламны кабул иткән, бу безнең бабаларыбыз һәм алар Мәдәни матрицасы. Бездә шул ук вакытта бер өлеше аны э, исламны кабул итмәгән, бу чувашларның бабалары. Шуңа күрә чувашлар әйтәр, без шулай болганларның дәвамчылары. Идел Әм- буен, Идел буенча, алар Идел буенча үзләренең җирлекләренә киткәннәр. Менә бүгенге Әйе, көндә чуашлар урманнарга урнашкан. киткәннәр, Урманнарга. финугурлар белән э, теге алма э, э, Әйе, бергә. Берләшкән. берләшкәннәр инде һәм Әйе. шулай чуваш халкы э, барлыкка э, барлыкка килгән. Мгм. Э, Һәм э, әй- әйтергә кирәк, болгарлар монда э, ислам белән э, инде кай бер өлеше инде э, мөселман булганнар ә рәсми рәвештә бары тик теге унынчы гасыр башында гына болгар әмирлеге оешкач тугыз йөз егерме икенче елда рәсми рәвештә кабул иткәннәр әмма менә археологлар казый һәм менә шул днепр якларында кубань якларында алар Бер шәһәрчек казып чыккан, чыгарганнар ун ел элек, ун ел элек тапканнар бер шәһәрчек. Ул болгарлар белән бәйле. Фән, фәндә аның термин Сидоровское городище дип атала. Һәм анда э, мөселманнар, болгар мөселманнар яшәгәннәр 8 гасырда. Ягъни безнең бабаларыбыз Археология ягыннан карасак, инде 8 нче гасырда бер өлеше исламны кабул иткән. Менә. Э, ул каядыр Кавказдан килгән, теге э, гарәпләр анда беләбез сугышлар белән э, килгәннәр. Күп кенә Кавказ ягында.
Һәм Кавказ ягында халыкларның бер өлеше ул вакытта инде исламны кабул иткән. Һәм Кубрат хан вакытыннан соң инде әйе уллары ул вакытта бәлки инде кемдер исламны кабул иткәннәр. Һәм бу традицияне бераз булса да алып килгәннәр. Болгарга, аннары соң таралган, таралган һәм теге исламны кабул иткән дип дигән риваят барлыкка килгән. Ничен риваят, чөнки, ну, ленточка белән теге ачмаганнар инде, исламны кабул иттек, мәчет, менә ак мәчет. Исәнмесез, әйе, без менә монда. Без мөселманнар.
Юк, андый алай булмаган инде. Ну, Менә э, шундый сорау хәзер без менә килдек, хәзер аңладык, менә шушы э, бик күп кенә санлы хәрбиләрне тотыр өчен күпме кеше кирәк булган, күпме эш, күпме хезмәт кирәк булган. Гомумән алганда, менә татарлар ни белән шөгыльләнгәннәр? Татарлар арасында теге иң популяр дип, әй, көнкүреше иң популяр дип әйтеме, нәрсә булган, ни эшләгәннәр алар? Ну, әлбәттә, менә хәрби өлеше зур булган. Э, шул кыпчаклар, ныгайлар, аларның алар шундый э, хәрби ягыннан көчле тыкымнар булган. Теге монголлар яулап алганда, алар шул монгол һәм татар кавемнәренә берләшкәннәр. Менә бу хәрби Эш белән шөгыльләнгән кешеләр, шул вакытта гади кешеләр, сарык тотканнар, хайван, мал тотканнар, безнең ни дөрелешебез угрофин булган дигәндә, алар урманда яшәп, күбрәк урманчылык белән теге бал кортлары, анда ни төрки халыкларга әле бал кортларын тоту ул хас булмаган нәрсә түгел. Бераз монда болгарлар монда килгәч, Әле тиз тиз генә күчмә тернәкләнеп китергә авыр, чөнки без бит бары күчмә халык булып саналабыз, шуңа күрә берничә гасыр эчендә алар күчмә халык булудан туктадылар һәм ашлык чәчеп чәчеп инде көн көн күргәннәр һәм менә инде монда монгол татар явы килгәч Бату ханнар монда килгәч, ул вакытта Болгар дәүләте бик бай булган һәм алар ашлык сату белән шөгыльләнгәннәр. Ягъни гади теге кеше бары тик кенә үз-үзен ашату өчен генә ашлык җитешмәде, ә кәсеп сату өчен теге. Шуңа күрә Болгарда Күп кенә шәхәрчекләр булган. Болгар гына түгел, Биләр генә түгел, теге Самара якларында да анда шәхәрчекләр булган. Э, Иделнең э, э, урта өлешендә шәхәрчекләр булган. Ул зур, ул Казан ханлыгы белән чагыштырсаң, Болгар дәүләте бер ике тапкыр зуррактыр да. Әй. Менә карагыз әле, менә. Сувар анда һәм башка. Сувар. Менә
сәүдәгәр Татарлар турында менә шундый тагы бар ич. Э, шундый да мәгълүмат бар теге бик көчле сәүдәгәрләр, сатучылар, әйбәт саталар. Күтәрәләр. Мәсәлән, ниндидер эш белән, бәләкәй генә ниндидер бәләкәй эше сату белән, менә шул ук э, ашлыкны дип әйтим, җыеп сату белән кереп китеп, аның янына бер заман килеп чыга ниндидер тукымалар сатып ашылар, аның янына тагын нәрсә килеп чыга. Бар мына шундый берәр мәгълүмат или дөресме менә шушы мәгълүмат? Татарлар бик көчле сәүдәгәр булган дигән. Әйе, татарларны э, болгарларның дәвамчылары дип санасаң, теге болгарлар, әлбәттә, инде менә хәтта Кубрат хан вакытыннан бирле сәүдә белән шөгыльләнгәннәр һәм ул сәүдә халыкара сәүдә булган. Ә, алар ә, теге Ефәк юлының бер өлешен тотканнар, төрки халыклар гомумән Ефәк юлының бер өлешен тотканнар ясак җыйганнар, шул ук вакытта сәүдә дә, сәүдәне дә алып барган өлеше булган һәм хәтта теге болгар, әле хәзәр халкы булган. Хәзәр халкы да безнең безгә кергән дә дип әйтеп була. Болгар, хәзәр сәүдәгәрләре хәтта теге Испания якларына да барып җиткәннәр дигән фаразлар бар. Гумилев шуның турында, мәсәлән, яза. Теге яһүд сәүдәгәрләре белән элемтәдә булганнар, яһүд ул Теге буыннан буынга шундый сәүдәгәрләр булган. Әйе. Алар инде дөресрәк әйдә, яшерен батырын түгел, алар көчлерәк. Әйе, әйе, әйе.
Нәрсә? Менә алардан да алганнар. Сатып төртеп җибәрә алар да көчле. Әйе, сәүдә алымнарын алардан да алганнар. Теге менә бу Болгар өлеше. Ә менә менә шундый сату Бүген күбрәк теге мишәрләргә хас бит. Әй, әй, әй, дөрес. Э, ну, барлык татар инде сәүдә э, итәргә ярата. Ну, э, әмма монда дөрестерәге, гафу ит, монда дөрестерәге барлык татар дагын теге сәүдәгәр була ала. Әмма әмма барлык мишәр 100% сәүдәгәр. 100% сәүдәгәр. Бу хәстәрлек сатмаса да име?
Әй, һәм бу традиция инде күбрәк теге Казан ханлыгы яулап алынгач инде Без инде монда урманнарга качып, кайбер өлеше рус дәүләтенә хезмәт итеп көн күргәннәр. Ягъни төрле дәвердә төрле шөгыльләнү булган һәм бер 17-18 гасырларда сәүдә белән ныклы итеп шөгыльләнә башлыйлар. Ни өчен дигәндә, чөнки җир җитмәгән. Татарга җир җитмәгән. Иң уңышлы җирләрдән алар монда куылган. Җирләр татарда бик аз булган һәм күпләп татар теге көн күрер өчен нәрсә эшләргә? Вынужденный инде ул теге сәүдә белән шөгыльләнә башлый, базарга алыш-биреш. Менә күбесенең теге бабаларын язмышын карасак, сезнең бабаларыгыз миңа калса Сәүдә иткәннәр, авылда яшәсәләр, авылдан ашлыкмы, нәрсәме китереп, сәүдә иткәннәр. Менә мәсәлән. Теге турыдан туры сатмаса да алыштыру булгандыр, әйеме? Әйе. Йә кечкенә кибет тотканнар, йә кибеттә хезмәт иткәннәр. Әйе, чынлап та татар теге сәүдә ягыннан бу барлык татарның бер шөгыле булган.

Хәм 18-нче, мәсәлән, 19-нчы гасырда бик салкын булган. Хәз җылына бара, 20-нчы гасыр, ул теге дулкын-дулкын итеп бара чынлап дигәндә. Менә моның турында да аерым бер фикерем бар, әйе, дәвам ит. Әйе, хәм климатта үзгәрү сәбәпле уңыш әзрәк җыелган, нәрсәдер эшләргә кирәк. Шулай теге сәүдәгә дә бер кечкенә генә этәргеч булган. Мин сикерәм инде болгарлардан бүгенге татарларга, мишәләргә дә сикердем. Алтын Урдага сикерәм. Алтын Урда ул чын шундый сәүдә дәүләт булган һәм бик күп сәүдә юлларын тоткан ул. Күбрәк Кырым һәм аскы Иделнең аскы өлешендә шундый сәүдә шәһәрләре. Безнең Сарай дигән башкалабыз булган. Ул анда хәтта фаразлар бар. Теге ярты миллион халык та яшәгән. Бу бик күп теге вакытлар өчен Но күп халык яшәгән. Чөнки сәүдә анда. Сарай шәһәре. Әйе, сарай. Кая урнашкан булган бу? Бу бүгенге э, Волгоград якларында бер сарай булган, әле икенче сарай булган. Теге бүген Мәскәү, Питер, да, Россиядә ике башкала. Ул вакытта ике башкала сарай Бату һәм сарай Берке. Бер, берсе Волгоград ягында, икенче э, икенчесе Әстерханга якынрак өлеш, өлеш, өлештә булган инде шундый сарайлар һәм шул сәүдә аркылы алтын дәүләте алтын урда дәүләте чынлап алтын булган бай булган һәм күп кенә шәһәрләр барлыкка килгән ул вакытта һәм безнең татарларыбыз ул шәһәр халк теге күп итеп шәһәр булдырган халык 14-нче 13-нче 13-нче 14-нче 15-нче гасырларда һәм бүгенге Россиянең күп кенә зур эре шәһәрләре ул алтын урда шәһәрләре нигезендә барлыкка килгән шәһәрләр. Әйе, Кырымда нидер нигез булырга тиеш бит инде. Самара, Саратов, Төмән, Тобольск, Тубыл һәм башка Казан һәм башка башка шәһәрләр саны карый башласаң, Әстерхан, аларның нигезе Алтын Урда вакыты шәһәрчекләре. Һәм юллар да, төп магистраль юллар шул Алтын Урда вакытыннан калган юллар. Хәм хәтта әйе. Әйе, әйе, магистральләр хәм хәтта Казанны да карасак, бүген теге Мамадыш тракты бар, безнең юллар бар. Әйе, Себер э, тракты бар. Себер тракты ул Арча. Арча, да, Арча даругасы, Арча даругасы дип аталган, Арча юлы. Ул менә Алтын Урда вакытыннан да ук барлыкка килгән э, юл, сәүдә юлы. Мамадыш ул жюри юлы дип даругасы дип аталган, ул теге Саба якларына барган. Ул Алтын Урда вакытыннан билгеле булган юл даруга дип аталган инде. Даруга, дорога сүзе, татар сүзе. Әйе, даруга. Жюриләр шат карыйдыр, менә күрдегезме, жюри. Мин бәләкәй чактан теге ишетеп киләм, без хоккей уйнарга барыйк анда, жюригә. Менә хәзер ниндидер шундый юлда хәтта булган э, фаил минем, минем әй мин шуны күрә торып син теге бер ел тирәсе сорау бирәсең килә инде әйдә ниһаять бик күп э, чыганакларда яисә киноларда китапларда дигәндәй тап булырга туры килә менә татарны э, хәйләкәр дип атыйлар ансы да бар хәтта бүгенге көндә дөрес дөресрәге менә мәскәүгә йөрибез төрле теге фестивальләргә мин теге комедия фестивальләренә йөрергә тырышам чөнки безгә гади тормышта трагедия җитә шуңа күрә күбрәк теге комедиягә йөрергә тырышам әмма анда Менә татарлар турында сорауны бирәсең, миңа бит нәрсәдер әзерләргә кирәк, нидер монолог, нидер чыгыш ясарга сорыйсың. Менә нинди нинди ди беләсез татарларны дигән сорауны бирәсең икән, хитрый, хитрый, хәйләкәр. Ник ник каян килә? Әйе, без э, үзебез барган КВН дә мәсәлән безне бүлдерә мин. Әйе, әйе, дөрес, дөрес. Дөрес. Безнең төрки телләр арасында КВНда җыелган иде. Үзбәкләр, менә шул нугайлар алар безне бик яратып бетермәделәр, мин белмәдем нәрсәгәдер. Башкортлар тагын әллә нинди ук шул төрки теллеләр. Ярыйсы без аңлашыла дип әйтмәде. Башкортлар яра болар аңлашыла дип. Ярыйсы ул сүзнең әйтмәдең. Юк, алар соңгы гайларга йөри башладылар шунда безгә карап. Кырын гына. Алар әйтәләр, менә нәрсәгәдер бездән ничектер читләшәләр һәм сез

Мишәрләр. Юк. Бу бу шундый э, шутка. Э, әмма әмма э, ни өчен хәйләкәр диләр? Бәлки чынлап та аның нигезе бар, чөнки теге без хәрби шундый гаскәри халык була, була торып күпме дәүләтләрне шәһәрләрне яулап алып ул булган безнең тарихыбызда халыкларны да кырып инде моны хәйләсез эшләп булмый Хәйләсез хәрби яулап алып булмый. Стратегия кирәк. Хитрость инде, теге хәрби военный хитрость дигән тактика нәрсәләр бар, стратегия нәрсәләр бар. Аннан башка теге хитрый, хәйләкәр булмыйча яулап булмый. Бу бер аның нигезедер. Икенче нигез әлбәттә сәүдә, сәүдә ул һәрвакыт шундый теге хәйләкәрлеккә дә нигезләнгән. Кирәк, кирәк, кирәк, кирәк. Әйе, матурлап сөйләргә кирәк. Теге бәлки бер кило, э, ике килограмм әйберне биш килограмм итеп сату түгел, ә теге матурлап, сөйләп. Бер килода 900 грамм булырга мөмкин ич.
Юк, юк, э, ул яктан э, татарлар чынлап дигәндә мөселман, мөселман исламга нык ябышкан халык була торып, аны гадел итеп алып барганнар һәм ул яктан татарларга ышаныч булган. Нәкъ шулай. Өйсен матур сөйләү белән презентацияләгән. Әйе, презентация. Дөрес, дөрес, дөрес. Яхшы менеджер по продажам булган. Менә бик көчле. Бу бит инде дингә дигән хас әйбер, ул шулай тиешле, теге менә бәягә куйгансың икән, дөрес бәягә, дөрес теге ни буенча, ничә килограмм менә куйгансың, менә шул бәя буенча шуның тиешен сат. тиеш бәягә дөрес иттерү ну сатулашу да ул шулай ук хәйләкәрлеккә нигезләнгән бу сиңа кирәк булачак менә кыш беләсеңме нинди көтә менә моны алмасаң дигән сүз һәм монда да хәйләкәрлек тә бераз наглость та бардыр әмма шул ук вакытта әгәр дә башка халыкларның безгә карашны анализласак кеше халыкларының үз Үзенә күрә бер комплексы да бар. Татарның да үз комплекслары юк түгел, русларның да юк түгел. Шулай. Әмма теге башкортларның да, нугайларның да бар, татарларга карата. Нәрсәгә алар безгә үпкәле менә шул нугайлар? Без дә үпкәле бер яктан башкорт безне кыса, анда шулай да әйтеп куябыз. Кайдадыр монда гадел сүзләр дә бар, кайдадыр ул теге үпкәләргә ярату ягыннан да бар ул. Ногай бер яктан үз-үзен әйтә, сез безнең тарихыбызны алган, алгансыз. Чөнки Сиенбикә мәсәлән ул Ногай чыгышы белән булган. Әмма ул Ногай әйттек бит, Ногай ул татарның бер үз вакытында татарның бер өлеше итеп тә каралган. Менә шуңа күрә, менә Ныгай бераз бәлки үпкәлидер ул яктан, чөнки без кайсы бер тарихларны Идегәй дастанында
Менә бик кызык булыр иде, ансы безнең алдагы тапшыларда шәт килеп чыгар, бер берәр Ныгай халкының бәлки бардыр, бәлки Ойрат синең бардыр. Аларның төрле, төрле карашлары бар, алар төрле, Ә, шулай ук теге үпкәләү дәрәҗәсе ягына. Мин әйтәм, чакырып гафу үтенергез кирәк дип теләк. Әгәр дә әгәр дә ген безнең арабызда шушы шуннан гына тора икән, әйе, әлбәттә. Чөнки аларга кыен. Алар кеше халык, аларның телләрен, мәдәниятын, тарихын саклап калу аларга кыен. Һәм кемдер аларның тарихын үз-үзен үз тарихы итеп атый башлый икән, әлбәттә, алар үпкәләп карый. Ә так, нәрсә әле турында? Идегәй дастанында калган идек без. Әйе, Идегәй дастанында ул Әлбәттә, аның нигезе ногай нигезе, һәм ул татарда да бар, казахта да бар, э, каракалпак хал- халыгында, халкында да бар, э, кырым татарларында да, ялышмасам, Идегәй дастаны да э, бар. Ягъни ул уртак бер шундый безнең э, мирасыбыз. Әмма э, Идегәй ул, әлбәттә, э, татар тарихының бер өлеше дә, шул ук вакытта ногай э, тарихының чишмә башы ул. Э, Ногайлар Шунна аны иң биек шәхес итеп саныйлар. Иң биек шәхес. Менә тагын бер сорау. Айрат, э, Казан шәһәре. Казан шәһәренең инде хәзер без беләбез теге 1000 еллык тарихын, 2005 елда бик зур зур бөтен Рәсәйгә, бөтен дөньяга дисәң дә генә әз булмас, бәйрәм уздырдылар. Шушы 1000 еллык дигән бу э, сан янында күп кенә үзең беләсең шулай бәхәсләр йөри, дөресме, дөрес түгелме, 1000 елмы? Акча таптылар аны. Әй, акча таптылармы? Нәрсә таптылармы? Анда ничек туры килә? Әйдә, менә бу сорауны әзрәк әйләнебрәк уссак, төгәлрәк сорау менә мондый булыр. Э, шәһәрнең барлыкка килүе. Ниндидер менә каян килеп чыкканы шуның һәм кемнәр шушы шәһәрдә иң беренче урнашканнар, яши башлаганнар, шәһәрне күтәргәннәр дисәм дөресрәк булыр. Казаннын
башлангыч исеме Казан булмаган, аны Болгар аль-Җәдид дә атаганнар, Яңа Болгар да атаганнар. Казан да аны арсына керләп керә башлый, ул унбишенче гасырлар. Меңьеллыгы ул һичшиксез дөрес дата, Мең ел гына түгел, чынлап дигәндә, бераз күбрәк. Артыграк та булган. Артыграк, берничә анда дистә елга бәлки. Анын сәяси сәбәпләре дә бар. И иң мөхиме исбатлавы, археологик исбатлавы бар. Акча гына түгел, анда күп теге шәһәр итеп санау өчен бик күп исбат э, аргументлар булырга табылдыклар булырга акча ул иң популяр э, табылдык э, аны смиларда әйтәләр дә шуңа күрә анса алар өчен әйе аннан башка әле кирмән булырга тиеш һәм казанда менә бу төп исбатлау казанда ул вакытта инде кирмән булган акча ярый ул булмаса да Аны шәһәр итеп санап була иде, чөнки Кирмән хәрби ныгытма ул вакытта булган, археологлар тапкан. Ну, ничек, теге ярый, акчаны аны ыргытып була бәлки чокырга, әмма аны бит, ул бит бөтен нәрсә зафиксировано, ул бит теге кисточкалар белән аны чистартып, бөтен фотографияләр төшереп, һәрбер менә казыган берничә миллиметрны һәрвакыт фотографиягә төшереп барган. Аны алдап булмый ул акчаны, Теге чокырга ташлап булмый. Ну, ярый, ташлаганнар ди мәсәлән. Әйе. Килеп чыккан ничектер. Теге килгән монда галимнәр аларны черткәннәр, ашатканнар һәм алар теге мәсәлән шулай булган. Ә кирмән, кирмән кая, аны кая инде? Ансы кем, ансы кем кесәсеннән төшеп калган. Крепостьне инде аны теге ыргытып теге күрсәтеп булмый. Анын Аның фотографияләре дә бар, аны казып чыгарганнар, казып чыгарган кешеләрне дә сораштыра аласыз. Бу, бу бер әле ни аргумент. Әле шул Кирмән тирәсендә крепость булуын җитми, сәүдә булуы җитми, Кирмән тирәсендә кешеләр яшәргә тиеш. Посад, аны рус телендә әйтәләр инде. Кирмән тирәсендәге булган бистәләр. Ул археологик яктан да ул исбатланган нәрсә. Хәм Ә, ни өчен без Казанга 2000 ел түгел? Чөнки менә менә Парк Горького-да, мәсәлән, 2000 ел 2000 ел элек, 2500 ел элек яшәгән э, менә шәһәрчекләр булган. Әйе. Бүгенге парк. Шәһәрчек бары тик. Ә, шәһәрчек. Ни өчен без 2000 димибез Казанга? Алай да әйтеп була иде. Чөнки менә бу вакыттан э, теге э, өзелгән тарих. Алар кайдыр халык югалган, Һәм бу Казан җирлегендә ташлап киткәннәр, ташлап киткәннәр, кайдыр теге бүгенге авыл җирлекләренә килгәннәр. Теге эзелгән бу тарих. Әгәр дә чылбыр эзелмәсә, әйе, берничә гасырлык чылбыр эзелүе булмаса, ниндидер булса исбатлау табылса, бәлки без Казанга да 2000 ел әйтә, 2 ел дип, 2000 ел да дип атар идек. Безнең шундый идея бар иде, шундый провокацион фестиваль ясарга, Шәһәргә ике мең ел городу две тысячи лет Цойның җырыннан. Менә шул нәкъ шул җирдә, анда матур җир, бәлки әле ясарбыз. Хәзерге вакытта археологлар бу зилелексезне исбатлыйлар. Тоташтырмакчы булалар димәк. Бәлки, бәлки, бәлки ул халыклар китмәгәндер дә. Андый да фаразлар бар. Ну, ул инде килерләр инде бездән Казанга 2000 дисә. 1000 әле безгә 1000 әле безгә. 1000-не болар кабул итеп алдылар, язып куйдылар 1000 дип ансыдан. Әйтеп куям, татарлар ассызыклап куям, бик күп төрле өлештән килә һәм бик күп төрле дулкыннар монда килгәннәр, халыкларның берләшкәннәр, төрле-төрле кавымнар, кемдер теге хәтта Урта Азиядән, кемдер Үзәк Азиядән, Монголия ягыннан, кемдер Алтай якларыннан кемдер мондагы ауропалы халык һәм башкалар һәм башкалар. Бик күп тамырдан әйе ә без яңадан шушы тапшыруыбызның башында башланып киткән каян килгәнбез дигән сорауга яңадан әйләнеп кайттык әйдәгез хәзер инде барып җиттек шушы тарих аярым кытай турында әйтә әйе әйе әлбәттә әлбәттә кирәк кытай турында түгел бар бит аларның драконнары әйе татарча ничек әле

Э, безнең җылантау бар монда казанда анда монастырь хәзер инде барлыкка килгән әле анда зилантов монастырь менә шул анда э, үз вакытында ныгытма хәрби ныгытма казан ханлыгында вакытында булган биш балта дигән җирлек анда булган әле хәзер дә биш балта әле ул бар казан ханлыгы вакытыннан бер э, килгән тарих менә анда имеш шул әҗдахалар торган һәм бу аҗдаха теге очып киткән бу риваят буенча әй әй әй әмма аның тарихи бераз нигезе дә бар ну этник нигезе бар ул аждаха менә арча якларына очып йөргән менә шулай шуңа күрә менә казан белән иске казан бик нык бәйле ә, моннан шундый нәтиҗә дә ясыйлар һәм бу аждаха ни өчен кытайныкыннан көчлерәк ул су, ә, суда ә, суда да йөзә алган очып йөри алган, теге уты да чыккан. Ә Кытайныкы суда йөзә алмаган. Һәм тиз ватыла торган булган. Әйе. Һәм су батарея тиз утыра. Су эчендә дә ут чыгара алган булган. Э, безнеке безнең су эчендә ут чыгара алган менә күрәсеңме мин әле генә әле генә уйлап таптым
нишләп булмасын бик бер дә ярый ә, ә, ә, безнең автобус һаман югары ярый карагыз әгәр дә һәм Ни өчен мин моны әйттем? Әйе. Һәм менә бу әҗдаһа белән бәйле шундый образ инде, ул күп кенә төрки халыкларда бар. Менә безнең безнең аҗдаһага ошаган аҗдаһалар. Ул шул очып йөргәндер инде ул бәлки. Әйе. Һәм без анын аркылы тугандашлыкны да белә алабыз. Шундый риваятьләр, шундый образлар аркылы, әкиятләр, дастаннар аркылы без үзебезнең тугандашлыкны таба алабыз. Ниндер өлешебез э, монда килгән, аннары соң киткән анда Казахстан якларына, да? Әйе. Ә, э, Һәм бу безнең двоюродный, троюродныйларыбыз. Нәкъ шулай. Э, чөнки аларда да шундый ук риваятлар, шул ук дастаннар, шул ук ошаган телебез, нигебез, нигезебез бер үк. Нәкъ шуңа ошаган. Инде хәзер барып җиткәндә, хәзер менә татарлар ничек тә булса төрле язмыш кичереп ә, петр первый дип әйтимез соң аның заманында дагы теге бик ничек кенә әйтим авыр заманаларда булып онда татарлар гына түгел анда күпчел күпчелек халык ә, безнең менә шушы бүгенге көндә ә, рәсәйнең империясендә яшәгән аннан соң ә, килеп менә екатерина втораяме аңа, аңа карата дагы аңа карата дагы татарларның менә бар шундый теге бер сүзе теге аңа бик рәхмәтле дигән Ни белән ни белән бәйле? Әй, әби патша, ни белән бәйле менә шушы рәхмәтлелек? Э, бу ничектер, белмим, күбрәк э, бүгенге тарихларга, э, тарихларда күбрәк язалар Екатеринаның теге ни тарихка татар тарихына керткән өлеше. Мин аны тарихчы буларак бары тик уңай яктан гына бәяләмим, татар өчен ан тискәре ягы да юк түгел. Һәм менә мәсәлән, Казанда Екатерина һәйкәле куелган чакта без моңа каршы килдек. Ни өчен? Без менә Ногайны безнең бер өлешебез Ногай өлеше. Без Ногай халкы белән кардәш халык чынлап дигәндә. Менә Екатерина вакытында Ногай бик нык кырылган. Ни өчен Ногай шундый кечкенә халык булып калды? Чөнки Екатерина вакытында Суворов дигән Генерал аларны кырды. Ногай Урдасыны, Ногай Урдасы дигән дәүләтне бетерү максаты белән кырылды. Һәм калмыклар дигән халыкны да алар аңа ничектер теге натравили инде. Менә шул нигә Ногай халкына. Аннары соң Кырым ханлыгын бетергән. Патша ул Екатерина, Кырым татар татарлары безгә тугандаш шулай ук халык һәм алар без алар безнең тарихыбыз бик бәйле. Без шулай ук кардәш халыклар. Менә моны белә торып, ничек без аңа бар тик уңай караш белән карый алабыз кына. Һәм менә шушы халыкны бетерүнең максатын нәрсәдә күрде икән?
Бармы берәр мәгълүмат аның турында? Ни белән бәйле? Бу беренче теге курку, монда теге халыкның көчәеп китеп территорияне территорияне ахырга кадәр яулап алу Идел Идел якларын чөнки нагайлар шул Идел якларында йөргәне. Кырым ул шулай ук сәүдә юллары өчен бу икътисади икътисади сәбәпләр белән дә бәйле, шул ук вакытта идеологик сәбәпләр белән дә бәйле, чөнки бөек шундый без Чик. Дөрес, теге начар сүз булмас инде. Динебезне дә алга этәрәбез үзебезнең рус динендә. Шул идеологик максатлар булган. Әмма башка патшалардан аермалы буларак Екатерина туктаткан көчле көчләп чукындыруны. Һәм менә әйтәләр, ул имеш Мәрҗани мәчетен төзеткән. Төзетмәгән, ул бары тик рөхсәт кенә биргән. Ниндине төзисегез килә, шундыйны төзегез дигән. Әйе. Рөхсәт бирү ни өчен ул э, шундый бөек э, адым итеп санала ала? Просто ул, э, ну, рөхсәт биргән дә, указ язган. Ну, шуның шуның бөеклеге. Әйе. Әйе, Екатерина вакытында татарлар әле Ырымбур якларына күчкәннәр. Анда да аларга сәүдә буенча күп кенә Хокуклар бирелгән, әмма шул патша-бикә вакытында халкыбыз икенче сортлы гына түгел, өченче сортлы халык булып калган ул вакытта. Һәм күп кенә чикләнүләр ул вакытта калган. Һәм мәчетне төзер өчен рөхсәт алырга кирәк булган. Озак дистә еллар синең ул мәчетне төзетергә әле рөхсәт кәгазьләрен җыя торган булганнар. Әйе. Хәзерге вакытта. Бүгенге шикелле. Әйе, Татарстаннан тыш күп кенә төбәкләрдә шуны шул хәлләр. Әгәр дә керәшен итеп син язылгансың икән, ә күп кенә керәшеннәр ул вакытта алар рәсми рәвештә чукындырылган дип язылган, ә чынлап дигәндә алар ислам динен тоткан. Һәм күп кенә авыллар хәзерге вакытта мөселман динендә булган татар авыллары ул элек чукындырылган дип язылган булган һәм алар рәсми рәвештә үз диненә кайта алмаганнар һәм рәсми рәвештә алар шул православ динен тотарга тиеш булганнар шуңа күрә ул чикләнүләр бер кая да китмәгән һәм шуңа күрә без теге әби патшаны Бары тик уңай яктан гына Беләбез. бәяләй, бәяли алмыйбыз. Анысы аңлашыла. Мин әйтәсем килә, күпчелектә, менә мәгълүматны әгәр дә эзләсәң, бары тик теге уңай яктан, бары тик әйбәт яктан гына. Берсе тагын, ну, Менә әйе. тагын Екатеринаны килгәндә, әлбәттә, экономик яктан ил э, нык үскән, яңа шәһәрләр барлыкка килгән, шул ук Мамадыш, мәсәлән, ул шәһәр булып киткән, э, аңа статус бирелгән, анда Минзәләгә статус шундый бирелгән. Яңа сәүдә юллары кырылган, менә Екатерина юллары дигән нәрсәләр бар. Катерина, Катерина, Салават абыйның җырлары. Но анда Кандалы турында җырлый бит әле. Кандалы турында җырлый. Ай, ай, Катаржан юлы бит инде.
Катаржан юлы. Бу бит моны да онытмаска кирәк. Халык тарихында, димәк, Екатерина исеме ул Әле катаржаннар, төрмәләр белән, зинданнар белән бәйле, катаржаннарның авыр язмышы белән бәйле. Шуңа күрә халык тарихы Әби Паша гына түгел, ул Кандалай һәм катаржаннар тарихы. Әйдәгез, менә бүгенге әңгәмәбезне, әйе, ансы без төшереп бетергәннән соң, беренче эш булып, Алла бирсә, тәмамлыйк бүгенге әңгәмәбезне ниндидер төп фикер белән. Менә без киләсе идек, ниндидер шушы Э, төп фикеребезгә каян килдек без татарлар ни белән шөгыльләнгәнбез бүгенге көндә нинди икәнебез һәм иң мөһиме менә шушы очрашу шушы аралашуыбызның китсен иде менә бүгенге подкастыбыздагы ниндидер теге менә халык эчендә кызыклы тема булып э, белсен иде менә шушы үсеп килә торган яңа буыннарыбыз үзләренең кем икәннәрен менә Тамыр буып ага, каныймы? Кая микән белергә кирәк, без белми яшибез. Онтыла бара, чөнки бүгенге көндә күп кенә нәрсә безне кайдыр алып китергә мөмкин, безне күп кенә икенче төрле нәрсә кызыксындыра. Без YouTube-та теге ачабыз икән, шушы YouTube сайтын бер нәрсә карый башлыйбыз икән, име? Э, теге кызыклай бер белән дә ул безне икенче якка алып китергә мөмкин. Минем теге үземнең андый хәл булганы бар, иртәнге сәгать 4-тә нигә Югославия таркалган микән дигән әйберне эзләп ятасың, ул нәрсәгә кирәк ул мәгълүмат? Беренче чиратта үзеңне белергә кирәк. Менә безнең шушы Татарстан э, тарихы белгече буларак тагын Айрат э, төп фикерең нинди? Менә шушы үзебезнең э, тарихыбызны саклап калу, үзебезнең тарихыбызны онытмау өчен. Ә, нәтиҗә ясыймы? Менә шундыйрак нәтиҗә.
Менә безгә кирәк тарихыбызны, әйе, тарихыбызны белик, җирле тарихны белик, авыл тарихларын, шәһәр тарихын, Казан бистә татар бистәләрен тарихын белик һәм Э, яңа фактларны да чыгарып социаль челтәрләр шәҗәрәләрне өйрәник безнең җиде буын аби бабаларны гына түгел анда ун буын бабаларын да белик бу һәрбер гаиләгә бәйле һәрбер гаиләгә бәйле һәм кайсы бер вакытта шәҗәрәне казый башы исең икән син чынлап теге аксөяк э, булырга да мөмкин теге хәрби э, вакытта Э, горурланык безнең теге э, ислам динен таратуда э, татарларның миссиясе зур булган һәм хәзер дә бар россиядә күп кенә мәчетләр безнең бабаларыбыз тарафыннан салынган һәм бу инфраструктурага кулланыла һәм бәлки бу безнең аллаһ тәгаләдән бирелгән миссиябез менә бу ислам онытмаска кирәк әйе
һәм инде нәтиҗә ясаганда без бер мең бер ярым Мең тарихлы халык безнең исемебез инде бер бер мең ярым әйе мең ярым ел билгеле безнең дәүләтчелек тарихы аннан да күбрәк ике мең ел элек тарихы безнең күп шәһәрләребез булган Безнең сәүдәбез булган, без күп җирләрне яулап алганбыз һәм шул ук вакытта аннарысын безнең фаҗигале битләребез дә күп булган, ачлыкларыбыз, көчле чукындырылуыбыз, восстаниеларыбыз да булган. Бу тарихлар барысы да кызык Һәм алар теге зур блокбастерлар төшерә алырлык. Алырлык. Бәлки, бәлки, бәлки, бәлки киләчәктә шундый хәлләр дә булыр, чөнки без бүгенге көндә бу юнәлештә эшне нәкъ шулай алып барабыз. Шушы подкастыбызны тыңлаганыгыз өчен барыгызга да рәхмәт. Ахырына хәтле тыңлап бетергәнсез икән, бусы бик әйбәт дигән сүз. Куегыз лайклар, куегыз теге үзегезгә анда басыгыз колокольчикларга, таратыгыз дусларыгызга. Карагыз, тыңлагыз. Бу кызык түгел шикелле бер яктан карасаң гына. Кызыксына башласаң үзеңнең кем икәнеңә,